Ya, pero tin par di bia mi yega di tende di hende ku nan yega di regalele algu ku nan ex tabata tin anto nan kita ta ke pa e tambe tin e si i nan mi ta mane apsolu so kai sigur den sigur mane si nan a kabi konoseé otro anto yari bo ta regal'é algu ku un colonia.

Alright, welcome back na Wabu Podcast, bo business educational podcast na Papiamentu i na Papiamento. Djadumingu atrobe, djadumingu lami wak. Ki dia kak e ta bai sali presis? Djeskuater ta djabièrnè, En geluk feliz djaweps. Esaki ta bay sali djaweps. Specialmente episode di Valentine's Day. Valentine's Day prome cu nos cuminsa cu e episode cora subscribe na Mama Rex ta totalmente gratis. Cora like, cora comment y bao aki baña di e episode tambe. Nos ta bisa ta post atrobe como semper. E episode aki ta bay ta hopi special dicon. Paso nos ta bai duna boso un perspectiva di kico ta e regalonan cu hende homber ta verwacht di hende muhe y viceversa cuantu normalmente hende homber y hende muhe ta gasta riba un dia sin aki. Anto p'esey mi tin es perspectiva di hende homber, mi mester di perspectiva di hende muhe, anto p'esey nos a invita Veronique Snijders, bosan mi ta kere bosan conocele, mi ta bai soiso pone bo. bo Instagram aki bao pa tur hende volg bo eri tambe. Pa esunnan cu no conoce bo. Atrobe episode di Valentine's Day ta esey nos bay papia awe over djesey. Con nos por cuminsa e episode aki? Laga nos cuminsa cu kico ta bo experiencianan como hende muhe riba e dianan aki. Foral pa Valentine's. Ok, pa Valentine's Day. Wel, ami mi ta un hende hopi romantico. Dus semper mi ta verwacht pasa un tiki romanticismo un tiki un tiki thought of mind basa den e gift of den e cos cu nan ta bay hasi para nos ta bay un dinner pero eindelijk mas mi ta verwagt un dinner dus oke minimal un dinner minimal un dinner minimal un dinner oke awo nos tin paso tur esaki ta A base di e regalo ta hopi subhectief, por segun bo porta bo manera di tiki romanticismo no ta mesun tiki pa ami pa comprende, dus na ki momento bo por sa cu bo regalo of bo dinner, bo dia, bo bo manera di demostra bo amor pa e persona ey lo ta e mihor regalo pa e persona. Di di hende hòmber su banda, dus kiko Sí, ami lo dus- regalá un hende hòmber? No, no, no, di komo hende muhé, si mi regalá abo algu, Oké. kiko ta e kos ku bo ta bisa, bo sa, el a purba, anto Aha. mi sa ku a base di esei Aha. mi ta mi ta oké ku e regalo. Wèl, eigenlik ta gewoon si un vòrber mi bisa mi gusta e e koló, koló kòrá, Mhm. òf mi gusta flor, mi gusta rosa, Mi gusta tal y tal cuminda si e haci esey engeluk mes mi ta hopi contento engeluk e cos di ta e cos di mas perfect cu mi por haya pasobra meri bo bo ta duna un bo ta dedica engeluk bo ta tende kico mi ta papia cu bo dus engeluk esey ta e cos di mas importante mi no ta worry cu the most expensive gift. Awor nos ta grabando tambe ma lo bida di bisa bo san nos ta grabando pafó to si bo san tende auto bo san tende sobra cosnan ta door di esey mes nos ta grabando na captains un dje mi ol lugarnan pa haña e wings nan paso kere mi e wings nan aki nan ta hopi great dus si bo tin anidal bo wings kor a pasa na captains biniendo back riba e party ey Kita, ban bisa awa ke ku, kuantu aña bo tin awor aki? Ora ki binti sinku. Binti sinku. Sí. Kita e pior regalo ku bo yega haña riba un dia asin'aki, si bo kompará tur e regalonan ku bo a haña from tundertij te ku awor aki? Mi no a yega haña regalo. Bo ta gaña. Tati un dia ku mi na, sí. Dinner so, komimentu so. Nit eens. Ah, ok, ok, ok. Nit eens, mi ta lubida e, e dia en general. Ok. Dus, ya, e nanan mi ta ta manera un tiki, ok, ya. Esei tabata e pio. Bo ya sowiso no no gift no Sè. nothing ta e pio Oké. pero ehm eigenlijk nada ku nan regala mi no ta the worst gift Mhm, dus semper mi mhm. ta mira tog un thought behind it Mhm, pero si bo mhm. no regala mi nada yo risi mi ta mane oké Sè, sè, sè, kia e pasa. ta awkward Foral, pasobra eri foral mane si abo como hende muhé tin e regalo pa e persona anto e no duna bo nada. Bo komprendé? Ègt. Pero bo tambe a bak mei foral. Mi ta kere esei ta e ta wòrdu eksperimentá i i bo ta sinti e lopi mas tantu komo hende hòmber paso mi no sa si na Boskop pero na Rodulfus tundertyd Nan tabata organisa algu na skol anto bo por a kumpra un rosa anto manda e rosa pa otro persona. Mi ta kòrda tur ta importa un rosa tabata manera sinku florin. Anto mayoria bia tur hende muhernan tabata haña regalo o tur e rosanan most of them pero komo hende hòmber bo no tabata haña kasi nada. Anto einan bo ta mira tambe manera e diferensha di haña por ta cierto atencion na e dia ey como hende homber ta hopi menos compara cu hende muhe. Si, si, si. Ami tambe ta haña cos di, pero mi ta haña hopi jammer tambe, pasobra ami mi mi love language eigenlijk ta gift giving, dus mi stima duna regalo. Si mi si mi bene wak algo, aunke no ta Valentine's Day, aunke no ta bo aña, aunke no ta Christmas, mi ta regalabo e cos di pasobra mi gusta. cumpra algo pa un persona. Dus mi ta e hopi jammer, pero ami si, ami si, mi no por kehe. Mi partners nan no por a kehe. Cu nan tabata e regalo. Nan a get spoiled, si, nan a get spoiled. Ok, ok, ok. Bo por nami un, un idea di e regalonan cu bo tabata duna nan? Bon ja, I go to the expensive side, pasobra mi ta bisa mi ta investeer den nan business, mi ta investeer den loke nan gusta. Dus mane un drone. Of ya ta tin un bia aos peri so mi a gewoon bisa ok bon awor aki mi ta gewoon bai duna bo eigenlijk mi no a bisa nada pero at the same time mi e no ta un kos di ami pa mi no duna nada dus mi a tok duna nan un bertje of duna e persona un bertje pero si mi ta investeer eigenlijk hasi algo leuk ku nan of gewoon cambia henter nan wardrobe compra hien paña kets si. Dus bo awo sabiendo esei kon bo ta prepara bo mes foral paso wak December ta trai lomba aki anto Januari ta un luna masha largu mes anto despues bo daña bo ku Valentine su tras dus kon bo kon bo ta prepara bo mes tambe financieramente pa tipo di dianan asina aki. Wel mi no ta mi no por gaña bo nada pero mi no ta smart about it like Gewoon mi mi ta kumpra kiu ku ta dus mi no ta ègt spar p'e si mi hanje el mi ta bisa oke bon pero mi ta hasi ònderzuk mane sigur dos luna adelantá pa mi sa kiu ku mi ta bai kumpra sigur mane e drone mi ta mi ta ègt ònderzuk oke bon ki kwal lo pas mas mihó tal i tal dus esei mi ai love it mi ta mi ta hopi yammer tin par e biahe nan hòmber nan ta un dia adelantá òf e dia i mes nan ta bai kumpra regalo. A tu bisa paré ok ai Tur laat. Si hopi laat pero hende homber no tin Sa. hopi hende homber anto no tin e e gana di ègt bai pensa algu pa e persona nan ta gòn bai pea aunke no tin nada malo ku pea hè pasobra mi ta mi gusta kolonia pero mi ke mèn ya e no ta mane no tin un thought behind it. Kos aki mi ta gosa tambe riba e dia ei, sabiendo esei, tin hopi yefrou riba kaya, tabri nan baul, habri nan mesa, kuminsá bende yen bertjes, Sí. yen yen makuto ku yen dornamento E nenan. diombenan ta pasa règt règt sigui asina E ki. señoranan ei ta traha tantu sèn, no. Sí. Ei, mi ta gosa nan, mi ta gosa Sí, nan. esei, sí, Mi esei, ta sí. ègt gosa nan. Sí. Awa sabiendo esey, nos ta prepara nos mes un tiki pa e episode aki. Nos a lesa un par di artikel y nos a puntra chatgtp tambe, entre otro, pa e top five most common gift pa hende muhé y pa hende homber. Sí. Por ta nos por cuminsa for di eynan, kico abo ta kere lo ta un bon top five gift pa hende muhé? Ok. Well, loke mi gusta manera mi a bisa caba colonia. Dus esey lo ta sigur sigur den mi top five. Entos sigur si nan bisami esaki ta loke mi. Pero en general, no Veronique, cu mi por bisa, ok, Pero Bosa- eigenlijk, eigenlijk in general, mi Ok. kere tur hende muhé lo gusta un kolonia, so e ta hopi Mhm. feminine. Um, i tambe, um, si nos ta bai on the pricier side, souizo manera un jewelry. Ok. Um, mi no ta, mi no ta konfia hende hòmber kumpra paña, dus si e ke kumpra paña mes, duna mi sèn, mi mes ta bai kumpra e paña. Um. Kiko mas? En dado caso, si mi bisa bo, ok, bo sa, mi ta bay of mi kier a cumpra bo paña, pero ata aki, e ta gift card. Kiko ta gift, of ki, ki monto mester tin riba e gift card cu bo bisa, ah, ok, bon. E, e. Esaki ta un bon. Ok, paña ta hopi caro. Si, paña den muhe foral. Si, dus, sigur un ciento cincuenta pa dosciento cincuenta. Ok. Si. Ok, ok. Cuminsa take notes. Si, si, si. Take notes, si, si, si. Pero ya, bo sa. Ey mi ta e koe ami ta e koe perfect pasobra mi tambe ta gasta esei of even mas pero aunke mi no ta verhu mi no ta bisa oke bo mi ta gasta esei per persona mi tin verwacht esei tambe pero pasá ta leuk pa bo tambe get spoiled sowieso si si si oke nos tin tres einan dus paña of gift card colonia. Sí. Ke ta di tres ku bo ku bo menshoná? Jewelry. Jewelry, ok. Esei ta mas riba e parti mas expensive. Sí. Ok. Tambe kiko mas lo mi lo mi gusta? Eigenlijk souso un ervaring. Ok. Dus sí mi ke mai hasi manera mi tin hopi gana di bay bula fu un avion. Like mi gusta hasi cos adventurous asina. Dus si bo por regalami esei I will be like We ai will be so excited pasobra e ta prijs ta hopi karu tambe. Plos bo tin ku paga dos. Korekto dus bo no bo no por manera gewoon bisa a no awe mi ta bai hasi ale por esei ta un er un kos manera eigenlik mas pa un hende regala bo so bo mes no ta bai bo mes ta bai pensa okay no mi ta prefera kumu un paña kesebi mi ta prefera hasi algu otro kesan pero si e ta un regalo si Hopi like meegenomen echt si dus ervaring si. Anto di sinku? Di sinku mi por bai gewoon ku un flor si. Net mi tin bisaw paso bo a menshoná promer si bo a bisa e bo ta romántico ku kende no me gusta esei oke oke oke oke. Kiko a ba haña for di loke bo a puntra òf bo a lesa for di artíkulonan ku ta e top fi, top five most common gift bou di hende muhé? Bou di hende. Òf ku nan, sí, ku nan ta ferwagt riba un dia asina aki? Eigelik tur loke ami a bisa, pero nan. Ta kai bou di nan. Sí, e ta kai bou di nan tambe. Oké, oké. E ta mas tambe. Sowiso hopi hende ku ta skibi kos di online nan ta bisa ku eigenlijk valentines day no ta supos di ta un dia di un dia so esei nan eigenlijk mi ta lesa mas dus manera e mester ta tur dia bo mester ta bo tin amor pa bo pa bo frei of bo partner por mi ta comprende pero. un dia special un dia un dia leuk kiko kiko like ese ya eigenlijk si ese ya ta loke hende muhe gusta of nan ta mene bai mas pa expensive dus mene bai afo of mi ke un shen buket di flor un shopping spree ya se nan dus mita prefera tog un tiki mas roman romantic Okay okay okay laga mi wak kiko nos tin aki nan. Aparte di esei, bo a menshoná e regalonan. Komo hende muhé, bo ta ferwagt tambe ku ta bai tin un dinner despues? Òf bo ta ferwagt un dinner riba e dia ei? Eigenlijk sí. Oké, Kijk, oké. mi ta un foodie, dus Oké, eigenlijk, oké. pa- si bo conoce mi bon, mi Aha. gusta come, mi Aha. gusta try new restaurants, esei ta eigenlijk mi hobby. Am, pero si e ta un cos bon planea, eigenlijk un picnic mes ta perfect. Pero e mester ta bon planea, e no mester ta un cos di, ah no awor aki nos ta bai Centrum, ai awor aki nos ta bai cumpra un par di cos, riba e dia di Valentine's Day, anto eri e dia ei nos tin, ah, mi mes tin cu bai Son ta para bai lo drecha man. e, e, e cos, si. E no Drecha ta, pan. si, corecto, dus esei si no, pero. Un picnic tambe lo ta hopi leuk. Sí. Ok, ok, ok, ok. Ehm, awa esey ta pa damitanan di bo edad. Aha. Pa hendenan un tiki mas grandi, ban bisa pa pa un jefrouw entre cuarenta cu cincuenta mas o menos, of por ta cincuenta y cinco cu bo ta bisa, ok, eh, esaki por ta un regalo pa mi mama. Ki otro bo lo hinka den e top five ei ku bo ta bisa bo sa pa un jefrouw asina di edat un kos asina ki lo ta hopi grei tambe. Souiso e top ta flor loke mi a bisa kaba jewelry tambe nan tambe ta manera pidi basa Ya eigenlik mi ta kere hende muhe ta keda hende muhe bo sa. Dus. Lokalnan tin dies, Ah, oke dat chesinku, is binti. korekto. Dus Flor eigenlik ta flor, esensial. kolonia, Aha. por ta si nan gusta makeup por ta makeup, pero uit eten souso ta semper a plus. Mhm, Dus mhm. Anto eigenlik. kiko ta un. No go gift cu bo ta bisa no esaki si no por tal manera cu bo sa cu ok bo no con mi por splica esaki bo bo no ta den relacion cu e persona anto bo sa e persona ta hañabo leuk abo sea pero bo tin cu conocel un tiki mas ainda si Anto bo haña un regalo, ex regalo, ku bo bo ta bisa despues bo sa esaki tabata un tiki too much, mi no ta bai bisa bo na e momento ei, paso bo sa tòg kibra e kurason dje persona, teniendo kuenta ku el a pensa riba bo ku e regalo ei un tiki di mas, pero ku bo ta bisa esaki si. Pero un kos manera too extreme of bo ke men algu gewoon ku. Si algu ku bo ta bisa no esaki si Bon so usa un renchi no. Okay. Paso mi ta kere. Rond. E e. Mi ta bisa no, por ta hasi ta bisa un promise ring, mi ta bisa absolutamente ku no. Okay. Um, ya, pero tin par ribian mi yega di tende di hende ku nan yega di regalele um algu ku nan ex tabata tin, anto nan kita ta ke pa e tambe tine. Si, i nan mi ta mane Absolut so kai sigur di sigur manera si na cabi conoce otro anto ri bo ta regale algo cu Anto kies ey tabata ta bo ta cora? colonia. Esta baina no esa ey si no. Bo bin imagina ay no horibel horibel horibel. Esa ey tabata un bon esa ey tabata echt un bon esa ey tabata echt un bon. Cu mi no puy imagina cu ey pasa cu mi. Ok si no esa ey tabata eri mi ta kere Nos tin e aspectonan di hende muhe einan. Sí. Hopi di cover. Nos ta basta basic. Nos ta basta rustig. Bo ta haña? Nos ta basta, sí, eigenlijk. Nan ta bisa hende muhe ta hopi, sa no comprende nos, ke eseinan, pero nos. Mi ta kere e ta difici si bo sa, paso awendia bo sa Foral riba e dia ei, wak, ti, tin, ami ta ento, tin dos aspecto. Tin e parti cu tur hende ta bisa inderdat cu, ey, bo sa e dia ei ta hopi comercial, e dia ei ta echt traha door di capitalistanan, bla, bla, bla, ta gastamentu, gastamentu so tin riba e dia ei, cu ami ta comprende tambe. Pero on the other side tambe cu ta hopi yamer cu. Bo ta yega riba e dia ei anto bo no ta haña nada. Korekto. For asi bo tin un pareha of bo ta bista konosiendo un hende, pero then again e parti difisil ta ku awendia tur hende ta usa internet i hopi chèns bo gif lo wòrdu di posted, anto ora bo bai mira tur e storisnan ku bo tin riba e dia ei, bo bisa di bo amiganan, di bo tanchinan, di bo otro coleganan bo ta mira anto bo ta bisa e e sa ki haña pandora sa ki haña mior regalo cu mi anto bo ta comparele un tiki e e lo sa. Fallo tecnico. Nos ta bay sigui ora ora. Aha. Nos ta back despues di un corte comercial cortico. Uno de nos a keda si, dus bo sa bo ta comparele un tiki cu Bo otro koleganan ku bo amistadesnan anto bo ta bisa, e e, bo sa mare mi por haña e kòki òf tal persona a haña mihó regalo ku mi, anto tòg bo no ta keda satisfai despues di e kos ku bo a kab'é haña. Dependé tambe di e grandura di e gift, pasobra ku si bo haña inderdat algu super grandi, bo ta bisa, no, e kòki si bo mester keda satisfecho kuné. Korekto, sí. Pero bo sa, tin nèt e balansa einan meimei ku bo ta bisa, òmbu, Si tin tiktok tambe awor aki ku bo ta haña eigenlijk, pero eigenlijk asu hende hòmber un voorbeeld, hende hòmber awor aki nan por subi tiktok kual hopi hende hòmber no ta hasi, nan ta gons skibi gift for girlfriend un voorbeeld, bo ta haña yen di informashon di kiko lo bo por regalá bo frei òf bo partner, dus mundo bira asina fásil, dus si bo no ke regalá, korekto, dus si bo no ke hasi el esei ta si ta kai na abo mi ta kere, na e persona anto no abo. Ki bo ta haña over di, ban bisa, Bo ta prefera un regalo ku ta ban bisa doshen florin òf hopi regalo ku uiteindelik ta add up na doshen florin? Komo hende muhé? Bon, mi a yega di haña tur dos, pero e fèkt di mi a habri e regalonan chikí chikitunai ta hopi leuk. Pero e efect di habri un regalo grandi tambe ta leuk, pero tog bo ke habri mas regalo. Bo ta mari, okay, bo bo ta bo ta keda wak e kos, bo ta mari, ok, tin mas kos ei den. Bo sa, pero aunke bo ta get, si, bo ta mari eh. Pero aunke souiso bo ta bo ta keda satisfecho si ku e regalo grandi souiso, pero gewoon bo ta verwacht, bo sa, pa bo sigue. Al bo ta bo ta bien papel gewoon rondó e djieto, laguele habri kos be gol. Ami sa. Pero e riba ta preferá? Esun esun grandi. Esun grandi tòg. Esun grandi tòg. Ok ok ok ok ok. Seta kai sigur e lo ta mas mas useful. Bon e awo nos a yega e parti di bai kome e dinner part ok nos a tèkil un tiki e e regalonan mas o menos di kiko hende muet lo por ferwagt pa e dianan aki pero e parti di dinner paso atrobe mei mak mei Tur den nòmber ta asina aki, asina si mi ta bisa bo, mayoria, por ta mi por bisa ochenta por shento di nos. Nos ta pensa riba e dinner si, pero pa kis e restaurant specifiek of esun indica ta dificil first of all y ora bo haña el e mes no tin mas mesa. Entonces bo ta haña bo esey, esey, esey. Abo cu ta traha den den e industria ey kita Ki ta e mihó momento pa bai hasi esei? Kuantu siman delantá? Dos, tres? Un luna sigur. Luna? Sí. Ok, no, souiso sí. Sí. Ok, Tin ok. esunnan ku ta ménos ongefèr bo ta haña den despues di dos siman promé ku Valentine's ainda tin lugá. Pero esunnan bon bon bon un luna delantá, mesora nan ta vògeboekt. Sí. Sí ta un bon tep. Hopi bo, sí. Sí ta un bon tep. Bo por duna algun otro tep ku bo ta bisa, ey, bo sa mester por ta pensa asina aki òf aktua asina aki riba un dia manera Valentine's Day pa bo sa pa bo trata sea e dama ku bo ta looking forward pa tin un relationship kuné òf e dama ku bo tin un relationship kuné kaba. Un tip extra ku bo hende ku bo ta bisa, e e tip aki ta bayuda bosan. Ja eigenlijk gewoon si si si gewoon studia nos mi ta kere gewoon hopi hende hombrenan ta gewoon e ta bira un rutina pa nan dus nos ta bira un rutina pa nan ya mi no ta bisa hende muhe no ta hasiele pero hende hombrenan no ta mira e kos como romantic nan ta mira e kos mas como rutina dus nan ta gewoon bisa nan ami gewoon a hasi esaki gewoon pa yena un gap dus mi ta kere gewoon studia nos wak kiko nos gusta bisa a ok bo esaki mi ta bai pon pon pon riba dje. si eigenlijk esey ta e kos di mas mas importante hende muhe lo aprecia esey hopi. Ok ok ok si. Awor mi a lesa un artikel over di cuanto cent hende homber ta gasta riba e dia aki. Mi tamawak he. Bo aki? Si. Ok kiko aba lesa? Ami a lesa ku ya hende muhe ku hende homber hende homber ta gasta maneer tres shen algo dollar. Anto hende muhe depende di kua. E tapa nan ta ta shen sinkuenta pa dos shen. Bo ta haña koe eerlijk? Bon ya. Kiba ke mi bisa bo? Bon ta skapa! Bisa, bisa! Bon ta skapa! Ami so bisa ta e ku bo. Paso ami ta e muhe. Pero a si ami si ta e ami si ta e ok pero tin par riba ami ta bisa asta esei ta esei ta e regalo so dus esei ta sin e e flowers i e komementu. E mester ta un kombo ahi ariba bo ta bisa ta papiando mi ofer di un kombo e trios kombo ku ta basically e regalo. E flor y e comementu. Y e comementu. Ok. E horiba ta completo. E horiba ta completo. No por bay fout di coy. Ok, ok, ok, ok. No. E horiba si ta caro si no. Mi tambe lesa esey e ta bisa cu nan ta gasta entre, foral na Merca, esaki ta un artikel di Merca si, cu nan ta gasta entre doshen cu treshen dollar pero atrobe tin yen factor cu tungo rol como por ehempel e ciudad, e pais, e relationship stage esey tambe ta otro anto e e caracter di e otro persona dus con con e ta actua, kico nan gusta, kico nan gusta si e ta un persona hopi high class bo sa tur e cone tin un rol hopi grandi pero eyori nos ta bin back na e parti di hende homber. Importante. Nos tin mas o menos binti, binti sinku minut ta bai aki. Ok. Esei tabata riba un par di konseho pa bosan hende hòmber pa e dia aki. Bosan a haña un par di konseho ku mi ta kere, na mi pareser hopi válido. No lo bida di e trio ku ta e regalo, e flowers i e komementu. Cora reserba un luna den un ta. Asina tampoco, pero mi ta preferibel. Sí toch? Preferibel, sí. Preferibel. Dus, ya, awaki bosan ta lat caba ora bosan wak e episode aki. Bosan ta lat caba, pero ya bosan sa pa otro aña. Pone riba calender, pone un alarma riba esey. Anto ya, bo sa mas o menos cuanto bo ta gasta. Nos por bisa, akinan na Corsou. Pa depende e restaurant tambe, pero mi ta kere e restaurant por sali bo entre doshen ku treshen florin. E anto e regalo tambe i banda des ongeveer seishen florin. Imagina bo. I e flor eh. I e flor. Si. Ho'o bo. E ta bali la pena, wari bo. Bon ya, mi ta spera. Mi ta spera ta bali la pena pasobra bo tin ku investeer, bo a komprende? Si, esei ta e kos, esei ta e kos. Happy, happy wife, happy life. Awel si, awel si. Hanian ta bisa. Awor biniendo bek riba e conversacion esey nos a take leury pa e parti di hende muhe, e parti di hende homber, mi no a busca nada specific riba esey. A bo haya algo riba esey? Bon ya, eigenlijk mi ke gewoon mane puntra di awor eki di bo punto di bista, kico hende homber ta verwagt riba e dia di Valentijns Day. Bosan ta tuma e kos komo importante? Of ta nos ta laga e mustra manera ok bo a sa ke bosan tin ku hasi enton bosan ta gewoon sigui e script? Mi ta kere tin hopi opinion ku nos ta ku nos ta mirele komo un dia mas. Ok. Foral foral riba e e aspekto di e nos no bai gasta hopi riba e dia ei. Korekto. Pero sabiendo esei nos tambe ta ferwagt hurry, wak nos ta no, ora mi rephrase dat. Aha, aha. No ta paso mi ta bezig ta regalando bo algu, mi ta ferwagt esei di bo, pero at the same time si. Correcto. Bo a comprende kimikamen, dus mi ta mi lo haña un tiki yamber si ku mi ta duna bo algu, anto mi no ta risibí nada back. Pero esei tambe por ta un indikashon hopi hopi hopi grandi di ey, akinan mi no mester tei. Ya. Bo sa, no ta, no ta e persona ku mi ta buskando, òf, Bo sa kaba ki bo tin ku ferwagt di e persona ei por ta ora bo hasi aña, òf, Ya, mi no sa, pa Sinterklaas, whatever it is, bo sa ku hopi tiki bia e lo por duna bo algu. Sí. Des esei tambe ta un indikashon hopi, hopi grandi. But then again, atrobe pa kontestá bo pregunta, mi ta kere nos ta ferwagt algu sí di bosan banda komo hende moe. Ok, manera kiko? Kiko ta bo top sinku? Bon, e top sinkunan e hopi bálido. Mi ta kere sa ke ta relatá bèk tambe na esunnan di bo. Ta esun ku nunka no ta faya ta Colonia, esei ègt ta algu ku por bai mi sa mañan, otro mañan, ora ora bo sa hasi aña. Un Colonia semper ta bon. Oca mi conoce hopi hende cu tin asina tanto colonia anto bo regala nan un, nan ta keda manera, ey hopi danki, esaki tabata esun cu mi ta busca ahin, anto mi ta manera, bo ruba bo tin ese, bo tin manera chi cinco perfume na casa anto ainda bay bo ke otro, pero wak, mi, mi ta kere ese tambe ta un cultura hopi nechi cu bo ta regala e persona toch algo oca e tin hopi di esey. Dùes un kolonia ta hopi great. Pero hopi hende nan ta bisa, sorry mi ta bai kòrta un ratu. Hopi hende ta bisa si bo regalá nan kolonia e e relashon ta kaba. Dikon? Si ta un gezegde. Okay. Ami semper mi di ami no ta care ku e gezegde ei pasobra mi ta bai hasi el tòg, pasobra esaki ta loke ami ke hasi. Pero kada bia ku mi bisa un hende manera un forbeu mi a regalá e persona aki un kolonia, anta bisa mi, no, no hasi el e. Pasobra cos ta malo, bosan ta kiebra bosan relacion, asta cu friendship, asta cu relationship, ami no ta comprende. Si bosan sa pakico esey ta. Sa ya skibi riba comments Laga nos dicona ta saba, haci so. cu. Pero ey, tin ese, a base di esey, mi ta kere tin hopi regalo si cu por ta, um, cu por lo cay malo den futuro, en dado caso bosan no ta hunto mas. Si. Como por ehempel por ta, mi no sa. E algo ku bo ta bisti hopi ku ta laga bo pensa riba e persona ei hopi. Ya. Bo sa. Òf un tatú. Òf un tatú. Tatú. Òf cover it up, mi no sa. Por ta e persona un cover it up. Bo por regal'é esei tambe. Bo sa. Sí. Esei lo ta great. Pero ei, tin hopi regalo tambe ku por salí bo di malu den futuro. Ya. Pero kiko, Eh. pero mane, hende moe a gusta bai mane e banda mas romantico, dus mane jockey, meya, am, un blusa cu nan bo ka e mucho moe su cara riba, esey nunca mi no a comprende, Ujú. pero bosan ora bosan wak esey ki bosan ta pensa? E ta, mi ta kere e ta, e ta hopi pret, pero then again esey no por ta e unico regalo, Yes, ami ta correcto. haña anto. Paso bo sa bo tin bia nos Kibe mane besi kuné. sea bo tin hopi chuggy kaba un chuggy extra ku mi frei of mi kasa su kara bo sa ets ets fine pero e ta hopi pret pero niun e no ta bai wak entonces ta boso ta bai enjoy pero mi ta kere es eseinan ta regalonan ku actually nan no mester ta regalo nunka anto esaki ta èg hopi hopi yammer anto awaki ku m'a krese m'a siña for di dje ku mi tabata regala mi tata hopi ya dashi tabata great paso e tabata usa dashi práktikamente tur dia anto bo sa haña dashi semper ta great paso ey bo tin bo tin algu nobo. Pero tin dia mi ta regal'é gewoon un par di sòks, un par di meña, un par di jòkki, mi ta mira ey sa ata aki, danki danki danki kosa nan nan no tin nan no tin nan no tin emotions pa kohe nan ta manda esei bon danki bo a pensa riba mi at least pero na mi parecer bo bo bo tin nos por traha un tiki mas tanto pa e aspecto ey foral manera e e adultonan e hende grandenan un tiki mas manera di edad cuarenta cuarenta bai ariba sesenta no regala nan. choki ni meña nacho kuné nacho kuné pero biniendo bek riba e regalonan mi ta kere top five atrobe ta colonia colonia ta semper esencial algo ku nan ta usa por ta tur dia pero atrobe nos ta biniendo bek na e parti di esei lo por sali bo peligroso despues ku bo kibra ku e persona. Pero un idea ku mi por nabo pa ku esei por ta ta un bon wallet. Bo sa un bon wallet semper ta kai bon, foral nos manera wan bo ta kambia ku e manera despues sinku, seis aña ora ku e ta tur batí, ora ku e ta tur bo sa tur di fout uf maos despues. Dus bo sa un un nèchi asina ta hopi great. esey ta dos. Tres mi ta kere algo ku tin di haber ku technology. Okay. E por ta kiko ku ta bo sa algo algo chikitu mes un konsol un oloshi ta hopi hopi bon regalo no oloshi si ta top level esey ta nos a bin bek na e parti di jewelry oloshi se e lo gana e lo gana. Pero algu ku technology wise e por ta hasta un televishon e por ta pa e gamersnan e por ta por ta un consola por ta un ps five whatever it is of algu ku tin te make ku su pc si bo ta bisa ey mi kasa ta traha hopi lami du of regal'e un di dos skèrm pa e traha na kas dushi. No, no, no. Let me think. No, un di dos carro. un di dos carro, un di dos carro. Dus kon na asina lo, lo ta hopi great. Um, di cuater, inderdaad, un, mi te ker un experiencia lo ta great tambe. Mm -hmm. eh, anto di cinco algo por ta hopi masculino. Asin, um, por ta un tattoo lo ta great, vooral si persona ta usa, of, ja, yeah, e tin, e tin tattoo riba Correcto. su curpa. Mm -hmm. um, Un masashi awor. Ke bosonan ta pensa di masashi? Mi ta kere nos no sa e valor di un masashi komo hende Te homber. ora bo sa hen e. Te ora nos hen ele. Si. Te ora nos hen ele. Si. E. So AT experience tambe e masashi e day pass gewoon full. Tambe mi ke regala berdad nan no ta sa sa te ora nan a hasi ele nan a get gewoon nan di oke bon ki dia nos ta bai atrobe. Aha aha aha. Bo sa dus ech bo hende muhe tin ku hinka esei den e hende homber tambe pa E So, nos no cultura e tiki, di cuida nos corecto, mes bo kemai? corecto. Okay, okay, okay, Nos tin okay. e, e pida ei di nos, dus nos ta regala esei, den ri nan ta bisa, ok bo esaki mi gusta berdad, laga nos tin kei den nos rutina. Uhu, uhu, uhu. Dus. Cosnan asina en berdad e cu, e cu e ta esencial, o por ta un, un gift card cu bo ta bisa, ey, ata aki, bo no tin cu bay, of bo no tin cu paga bo barber shop mas pa asuma pa guele pa aki seis luna, shete Ey, luna, bo ta wibo. bisa, ey, bo sa, foei, danki. Bale la pena. E sit un bon gift card bo, Si, comprende? si, Dus, si. esei ta cosnan cu Mi ta kere hende hòmber en general lo haña hopi leek. Kos romántiko den e sentido ei e ta dependé hopi na atrobe na e stage di bo relashon. Si bosan ta bisti kuminsá mi ta kere e lo traha e lo traha hopi bon. Si bo no konosé e persona at all no hasiel e. E. Ta beniut. Kiko asina? Dus no no no hasi nada romántiko per se. Bo sa hasen e e no nos ta bai picnic anto mi a tira yin rosa riba flor riba flor pa bo. Pero kiko bo ta haña ta ta tu fest? Kiko ta e temporada ku bo ta bisa oke bo ainda no. So hende muhé sa hasi esei basta. Mi ta kere den foral si e hende muhé a buska e hende hòmber no den di dos di tres salida ainda esei no hasi el paso e gai ta bai kore e gai ta bai kore no ta bai papia ku unu gai ta bai blòk bo hopi chèns pero dont du it dont du it pero kosnan romantiko e ta depende hopi di e stage.

den ets ets ets more dan fine Ya. pa pone un regalo asina riba mes. Ya. Ok, interesante, mas si un par di cos ey. Umm umm Uhu. Awo e la mi wak e si aki nan nos tin un par di ehempel of un par di expectations di hende homber pa cu e regalonan Uhu. e e mester tin signs di appreciations y tambe cu bo mester ta hopi thoughtful pa cu e regalo. Esey ta uno. E di dos ta physical attention, anto intimacy, ta hopi bon regalo tambe. E di tres ta pa kirba e rutina, dus por ta algo cu atrobe cu bosa no ta mak mey hopi, bosa a bay haci algo adventurous, correcto. anto algo ku tin low pressure anto un enjoyment hopi altu. lami wak si mi por haña un example for di esaki. low pressure por ta manera bo sa un day pass na un hotel ku bosan ta relax huntu pero e enjoyment ta hopi altu bosan ta have fun bosan tin manier un quality time together riba e dia ey Dus esei ta kosnan ku hende hòmber en general lo lo lo haña hopi great di haña riba e dia ei. Sí. Awor komo hende muhé, atrobe mi ke mi ke ponele hopi algemeen, kuantu bosan ta gasta normalmente ba duna nos kaba mas o menos un un indikashon, pero kuantu bosan ta duna òf kuantu bosan ta gasta normalmente riba un dia asina? Riba un dia asina, a bel ami, minimal dos chin cincuenta. Minimal? Si, florin. Ok, el sei ta bai p'e regalo so. Si. Paso. Pero ami no ta paga nada otro. Exacto, así mi keda, así mi keda bai riba dje. Dus, si nos bai come, ta ami tin cu paga. Ta bo, si. Hende amber tin cu paga. Correcto. Riba e dia ey. Si. Okay. Sí. E ta hopi straño si hende hom, hende muhé tin ku paga, in my opinion anto. Dikon? Mi no sa. Esei si ta un tabú mi ta kere. Okay. Mi ta kere ta algu ku hende muhé tòg lo ke sinti nan mes un tiki mas Apresiá bo ke men? apresiá, korekto. Okay. Dus nos ke sinti un tiki mas e romance e un tiki mas pampered. Awor bo sa bo of bo ta kere komo hende muhé e nos tin ku inisiá of planeá henter e dia pa bo sa? Preferibel. Sí no? Sí. Si no bo ta pera tur e punta nan. Pasobra korekto. Okay. Ai aki pas ahinda mi ta rabiá na wega ahinda no pero like bo sa bo ta keda peri manera ke bo bo sa like. Pero e nena ki momento nos ta haña eri nos nos atencion? Diba bosan haña? No, pero nos a biunda riba Valentine's Day. No, pero e ori bosan ta haña esaki un special moment, pero riba riba Valentine's Day mi ta haña e ta pa mas pa hende muhe, hende muhe ta duna bosan gifts, so bosan tog ta haña tin par hende muhe asta ta dor na bosan kamber. Depende, depende kua hende muhe. E awor bo ta papiando dje koe bo sa ke ta un bon regalo foral riba dia ei si no saña breakfast kon riba kama. Tushi, korekto. Si no saña Hey breakfast bon, riba kama. si, ok bon. Esei ta un bon. Si, ma bisel e sin bisel e. Si, si, si, si. Si, Entonces, ok. si no saña esei bo sa ei dushi te aki re. Pa bo inisha bo dia hopi dushi aki Bale nan. la pena, Awor, bale la hopi pena. Bo ta na dushi. un idee. hopi dushi. Ei dushi te aki. Ma Aha, tank bo botu na auto babos pabo. na guerra. Ma tank bo auto pabo. Eh, eh. oh. Shen el du, shen mi disi. No worry. Oh, bo. Sí, sí, sí. No, pero ya esei eigenlijk. Ya, ke yo sta papiando eigenlijk? Di e cantidad di cent cu hende muhé Sí, ta dus hende muhé verwacht di. sobiso tin ku ha wòru e pasan ta e pasan Mas birthday. malcria cu nos. Correcto. Oké, Correcto, oké, oké. correcto. Ya, mi ta haña koe. Speechless. Sea no, mi ta keda. Mi ta speechless. Sí, paso, anto bo ta wak e tur kaminda tambe. Bo ta wak e ègt tur tur kaminda. No solamente na un relashon, sino gewoon den hinter merkado, na hinter Kòrsou bo ta wak esei. Tur kaminda rònt mundu. Anto tambe manera riba, anto esaki ta un bon komparashon tambe, riba dia di tata i dia di mama. Sí. Riba e dia ei bo ta wak ègt e, e. e focus cu tur hende tin en het algemeen riba hende muher compara cu hende homber. Anto riba e dia aki special tambe bo ta wake dicon paso mayoria bia atrobe e hende homber ora nos bay come ta nan ta paga anto por ta na e momento ey tur hende muhernan ta haya e regalonan anto e hende hombernan por ta nan ta haya regalo por ta na cas por ta na e momento ey tambe si Pero atrobe bo mes a menshon'é le bosa bosa ta haña bosa den tempu ora bosa hasi haña. Sí, eigenlik nos ta haña di mama, nos ta haña Valentine's Day, Christmas eigenlik e nòmber tambe ta haña su momentu sí, pero bosa kon? Awo aki nan na Kòrsou ki bo ta bo ta kere e kultura di di duna regalo ta hopi presente aki nan na Kòrsou of bo ta kere tin algu tòg pa improve den e sentido ei? bon ya ainda bo ta ripara e hende hòmbernan ku ta bisa mi ta hòmber kaya, dus mi no ke si dus mi no mi no ta hasi e e detayesnan ei mi ta mi ta prefera keda riba mi machismo si bo ke bo ta hasi algu of manera tuma sèn mami tuma sèn bo mes bo kumpra algu nò. bo ta haña cos di si hopi aunke nan ta nabo sensy pero bo no ta haña e detalles bo no ta haña e e amor ku hendenan ta duna bo bo no sa oke bon kiko bo pensa ora bo a wak mi kiko bo ta ker a duna mi bo ta keda ku un vraag teken manera oke bon kiko cos ta bira awo pero bo ta souso

haña un bon regalo kinan ku bo tin ku atrobe pensa riba dje simannan largu van tevoren pa bo haña el akinan na Kòrsou. Ya, si bo tin ku bai shepe, ya, bo tin ku bai shepe uiteindelijk for asi ta ècht un un regalo ku bo ta bisa, ey, mi a pone hopi pensamentu den esaki, ya, bo ta haña bo ta gewoon bestèl'e. Eigenlijk. Anto si bo no bestèl'e atrobe tur hende no, ya na en general atrobe ochenta por shento di nos hende hòmber ta kumpra e regalonan lat, anto esei tambe, esei ta unu òf bo ta haña bo ta resolbé e problema ei a base di kumpra un regalo ku si tin akinan na Kòrsou, anto ku lo por sali bo hopi mas karu. Bo a komprendé? Asina, okey, si mi lo a pensa riba esaki, dos tres siman delantá e lo por a yega na tempu anto mi por a save un tiki mas sèn kompará ku e e awor no mi ta bai sali kumpra algu kiko tin ata bo ta bai Sui Kartancha bo ta bai Sambil e tiendanan ta karu bo sa bo ta bai un Pandora bo a gasta sigur manera dos shen florin einan dus Sigur. Atrobe esaki ta un tip pa boso hende homber si bo ke por ta mi no ke bisa save some money but then again save some money Si. por ta bo por pensa riba e regalo ei bo sa komintamento di di januari. Ta net manera un par di dia prome ku valentines day e ora nan ta bisa ah wara no valentines ta yegando kiko mi tin kumpra pa e persona aki dus nunka nan ta bisa ah berat mi tin frei. Sí, sí, sí. sí. Oh, verdad, mi tin vrij. Ok, bon, nou aki mi tin compro pepsi, dus nou ta rabia cu mi. Dus eigenlijk, ese ta e mentalidad tambe. Dus nan ta pensa mes ora, pasobra nan ta bay rabia cu mi. Mm -hmm, ta porta mm -hmm. tambe, nan ta di, di motivate nan tambe pa haci algo leuk. Mm. Cual no sta, no sta haciele, cual ta hopi jammer sowieso, pero no sta bira peri. Dus no sta haciele, dus besey nan, nan tin e cos den nan cabes, mane, e, e, nan ta rabia cu mi si mi no haci kico, si mi no haci kico. Despues si nan ta hasiel eigenlijk. Mi ta kere. Ya ya ya ya esei ta un bon. Mi ta kere. Sea esei ta un bon esei ta un bon pensamentu. No pensa mal di el muhé. Si si si ya ya. Ups. No ok ok esei nu bon pero then again mi ta kere esei ta un bon tep pa pa pa no solamente hende hende homber pero hende muhe tambe si bo ta bisa ey bo sa mi ke invest un tiki mas tantu den e E sentimentu ku mi ta puta den e e regalo aki, anto mi tin ku haña mi ta bai shepe for di Merka, from di whatever it is, mi hasi ele pasobra mi ta kere e lo sali bo mas na bo benefisio ku bo lo bai perde. Korekto. Awor, bosan publiko, bosan tin pregunta? Publiko? Ku amistat? Aha. Esaki ta dia di amor i amistad. Awor bo a pensa riba bo frai, bo a pensa riba bo casá. Conta cu bo amistadesnan. Kita e regalonan pa amistades. Ki amistad di compa Pondré? Kita un bon regalo pa amistad, pa bo amigo, pa bo amiga. Bon ya. E seis a wiso berdad hop ey hopi bon hopi bon awor aki e laga mi pensa si si pensa awo terwijl awo ta sesi no pero so wiso wak si ta un hende muhe mi sa kiko nan ke pero bo ta berdad bo ta pensa riba riba bo vrij of bo pareha anto bo ta hinga tur e budget riba e persona ey pero berdad nan tin ku split un tiki. Mi ta. Awor, wara. Mi tin un pregunta. Mi tin un pregunta pa esei. Awor ku bo bisa esei, bo a indiká ku bo ta gasta, òf hende muhé ta gasta normalmente entre doshen sinkuenta ku treshen florin. Sí. Normalmente. Maks, sí. Awor, esei ta e. Mínimo. Budget ku bo tin ku bai split òf esei ta dediká pa bo hende hòmber anto por ta. Ya, shen ferin extra, shen cincuenta extra ta pa bo amiga, amigo. No, no, no. Split, mi split mi pa bay split'e mes. Pasobra Ah, ok, ok. mi taste ta hopi caro, e pareha cu mi tin tambe ta taste Tambe ta ta hopi caro. Mi no sa si ta cumbini mi si of no, pasobra Aha. sowieso bo sa e ta bisti nechi, hole dushi, pero su taste ta caro, dus mi tin cu toch keda cu e nivel ey. Am, pero ya, si bo stima bo amiga tambe of un amigo cu bo tin, bo ta. Ya, bo tin ku bota un sèn na banda p'e persona ei tambe. Bo sa ku mi ta kere den e aspekto ei, bo san komo hende muhé ta pèrdè mas ku hende hòmber, pasobra hende hòmber no sa regalá hende hòmber niun tipo di regalo. Korekto. Dus nan ta ferwachta. Nan ta ferwachta, anto bo sa si bo no na mi, den it's good. Bo sa komo? Mi sa ku e, mi sa ku bo ta struggle pa duna bo kasá òf bo pareha, dus bo sa si bo ta duna mi, e ta oké. Sí, no pero ta Mane ai pasá ta e promé be ku mi a regalá un amiga un un regalo si e ta tava hopi leuk tambe dus mi mi èg gusta kon mane mi ta laga e persona feel dus siempre mi ta pensa riba ok pareha pareha pareha siempre mi ta wòrdu warta nò nan mi duna e persona aki tambe algu anto wak kon e ta sinti anto ora ora bo ta mane mira ok bo e po. Tog e si ta echt hopi leuk pero bo ta e ta duna bo mas un feeling dushi pa bo sigui hasi ele si. Awo como como pareha bo ta kere ta un bon idea for ariba e dia aki a anto atrobe ta depende tambe con con fuerte boso relacion ta cu otro pero sabiendo cu e ta dia di amor y amistad, si bo tin un amigo, bo, bo por regal'é algo bo ta kere? Ami? Si? Mi no ta kere. Ok. No. Dikon no, wèl a wòrdu un tiki riba esei? Ehm, ja, mi ta kere ta un tiki straño, tòg, tòg. Mhm. Ehm, pa. Esei vak esei bini ken drenta dip dip den dje soporta tur e ta pensa otro pasobra sobiso ta depende e persona tambe ku bo tin dus e por ta un amigo di fe yòn of un amigo ku bo kabe konosé manera dos no pasa pero bo ta mié e ta mi bròder e ta mi sister bo sa e ta ègt un verskel hopi grandi dus esei mi no por manera elaborá hopi hopi di dje si no. Mi ta kere si si nos wak komo komo hende hòmber anto si mi pareha. dunele algu, mi ta kere e ta depende hopi riba e e effort ku bo ta poniendo riba esei. Korekto. Ku mi sa ku ey di komo ta stress asina tantu, bo sa kon? E konflikto lo ta hopi erg, dus. Sí, anto foral si foral si bo ta poniendo hopi mas effort den e regalo ey ku riba mi regalo. Korekto, no. Mi ta evitá problema. Sè, ok, m'a komende bo. Sí, hende muhe tin Galentine's Day, dus si nan no tin pareha òf nan tin pareha. Mas esi promé bia mi ta tende. Serio? Kon ya meh? Galentines is pa girls. Okay. Nan ta bene bay otro su cas, nan ta bene everyone in pink. Ata. Um, bebe champagne. Aha. Uh, papia, papia di gente homber, papia di chismes. Aha. Bueno, no sa dice, no, no. mi padre benta si ele un dia promio con Valentine's Day ya, e, e pareja nan ta um, enjoy e dia di Valentine's Day cu e pareja of despues. Cosa cu mi tanya, oh, cosa cu mi tanya hopi prat, tin hopi en muhe, Foral tin cierto muhernan cu ta bisa bo sa mi ta bay pols cu mi ta cu mi amiga mi ocu mi amiga cu hende homo mi ta manera ay no serio bo ta echt falta di atencion serio. Ya si pues ta depende cua homo bo tin tambe. No bon ya tambe tambe correcto correcto mi ta full eens pero ey mi no ta sa over dje coe. Si hopi leuk hopi leuk mi tin hopi gana asie. Anto boso nan ta comparti regalo cu otro, mi ta supone. Sí, tambe ta eigenlijk, eigenlijk esei ta depende e gezelschap. Dus di pariba nan ta gewoon bin cu oké awe ami, ami ta trece zalm den zuur un voorbeeld, abe ta trece champagne, abe ta trece mango, entonces nos ta gewoon haci un movie night of algo. Tambe ta hopi leuk. Ya ya ya publico bosan tin otro pregunta? Cos di añadi e e tabata act actually hopi bon pregunta si mi no ta bay gaña mi no ta bay gaña bon lami wak kico mas mi tin riba riba papel nos tin esey mi ta kere algo mas cu mi por add up riba e conversacion aki ta cu net E aña aki e ta kai riba un djabièrnè, dus hopi hende ta sea riba trabou, soisou riba trabou, anto e ta hasiel e hopi difísil pa bo spend e henter e dia ku e persona. Dus e ta limita bo un tiki di kompartí ku e persona manera bo ke. en dat en dat kind of sense. Atrobe dependiendo si bo ta bisa ey bo sa mi no tin mas vakansi dagen, mi por hasi nada mas ku e persona of si e otro persona no por pidi liber tampoko bo no por spend e dia completo kuné. Pero riba cierto añanan si e ta kay riba un diasabra, riba un diadomingo, dus purba di Saca lo maximo cu bo por for di e dia ey cuminsa cu atrobe cu e breakfast na na cama, esey ta bay echt inicia e persona su dia hopi great, despues di esey bo sa bay sali soyso no keda na cas. pero si bo keda na cas bo mester tin un plan hopi. Si bo ta riba tiktok ta keda wak. Pero bo mester tin un plan hopi mas mihó cu si bo lo hacel riba caya. Corecto. Entonces hopi hopi mas romantico bo sa por ta cushina pa bo pareha. Anto un bon otro tip cu mi por duna bosan ta atrobe mi ta kere Veronica menciona esaki si fora si bo ta cu bo pareha tende di dje. Tende dje. Sin sin cu bo sa. Anto sinku e sa tambe. E ta dunando bo hints. E ta bes ta dunando bo hints. Korekto. Anto bo no ta paga tinu riba nan dus paga tinu riba nan si paso den agean e e por e por ta un hasta un surprise p'e bo sa ku bo ta bisa ey nos ta bai peña pero bo sa mi mi ker a kumpra e koloña aki e koloña aki tin nèt awor aki e ta diki karu òf nos a bai Ex luga anto mi keda cumpre paña aki pero net na e momento aki e paña aki no tin mi size dus purba di di tendel un tiki anto bo ta bay haña e mihor regalo sigur. Bo tin algo mas pa pa add up? No bo a siña mi hopi bo a haña un par idea. Bo tin regalo caba?

dos blusa, dos karson, un un wallet, un kiko e kos mi ta kumpra pa e hode un bia kual ta hopi malu pask awor mi no tin nada pa regal'e mi ta wak e lista si bo san tin un lista please por fabor dunami dunami un tiki advise mi sa pask mi mat regala mat regal'e dos kolonia ato tres kolonia ato kuater kolonia mes mi mi no inta mi no sa konta mes mas mi no por konta mes mas pero ah hopi kos dus e kreatividat a. Mi ta kere e not kind of sense nos manehen de homber tog ta scapa dus mi ta kere riba dia aki tin mi no ke jama nan desventaha pero pa mi sa tog si atrobe pasobra nos a gasta hopi mas ku bosan pero nos tin E opcionnan di ok bo sa por ta mi no a haña e mihor regalo pero mi por hibele na un bon hopi bon restaurant Sí. anto cu e flor dus mi ta Sí. kere e trio cu nos a gabi menciona Sí. si bo tin dos hopi bon e Cla. otro e dos nan ey por cover pe di tres Sí. Pe dus e ami flor cu e dinner bo ta bo ta hopi chance cla dus bo no Correcto. mester casi nada mas Correcto. dus. A base dje esei, si hende hòmbernan no tin nada pa regalá, nos tin e lasta opshon ku ta, ey, nos ta bai kome tal kaminda, anto tal kaminda nos no a yei bai ainda, òf el a abri nobo, nos tin ku bai. Sí. Pero atrobe bai pens'el adelantá anto bai. Reservá. Bai reservá adelantá. Sí. No ègt, pues mi ta pensando ainda pa wak kiko por trata kahoba algo para nos bai haci algo of so pero last minute tambe hopi chans mi mi wak algo. Anto por ta esaki ta lastu topiko ku nos por papia di dje awe ta e hende muhé of mi ke mi ke tende bo perspectiva e hende muhé gusta mas un surprise of bo ta bisa Bo sa mi ta prefera bo bisa mi delanta pa mi ta un tiki mas prepara. Tur dos. Ay chos bo ta wak kimica man bo ta wak kimica man mi no comprende. Tur dos ke nos ke nos ke sa tur cos nos ke nos ke tin control riba tur cos pero nos ke wordo di surprise e ta un e ta hopi confusing e ta hopi confusing echt mi mes no ta comprende. Oke kita mi un manera pa balansa esey Komo hende hòmber, esei ta por ta un hopi bon tèp ku bo lo por di una hende hòmber di ok, e mester ta tur dos, pero den ki aspekto? Den ki aspekto? Bo sa por ta, ey, mi no sa, nos ta bai kome awe? Por ta esaki ta un bon ehèmpel, bisami, bisami. Esaki ta un bon ehèmpel. Nos ta bai kome awe? Anto mi bisa bo, nos a bai come na tal restaurant. Pero mi ta yega, anto net bai cue otro caminda, anto mi ta bisa bo, nos a na bai come einan, nos a bai come. Perfect. Ok, bon. Perfect. Ok, ok, ok. Nos tin un, nos tin un base, dus mi sa, ok, bon, pero no hiba mi un caminda cu e paña cu mi tin bisti no ta make sense cu loke bo a sombra. E ora ei si, e cos ta bira hopi fout. E ora e cos ta bai tog sideways. Ok, ok, bo Dus e mester ta comende. tog un caminda cu mi ta bisa, ok, bon, un voorbeeld, Bo ta hiba mi tal tal caminda ok bon no segui bai a caba pero e ta un nechi restaurant pero ta di un otro caminda cu mi a di hopi hopi gana di bai pero e ta vog but caba un voorbeeld mi ta wak mi ta wak mi bisa home mi ta vog but pero awo ta un di e persona nan cu a buki yari bo ta bisa mi home baby no por ta next year bo saco yari ora nos ta bai otro restaurant. bo ta mane dal un ròntchi bisa oke bo no ta ai tal camino so bai e lo ta perfect e lo ta the best si ya ok bon si por ta esaki si ta laster mi ta spera what about riba e dia ei bo sa riba e dia ei tin yen cos ta sucede anto atrobe bosa gusta get surprise. Kiko bos of komo hende muhé ki ki bo ta pensa di e hende hòmber nan ku ta get engaged of purba di get engaged riba e dia ei? Bo ta kere ta un bon bon bon kos pa hasi? Ami no ta haña. Ok, dikon? Ni pa kasa riba e dia ei. Mi no sa. Ami ta haña mucha commercialize. Anto mi ta preferá tòg Tin mi special day ami cu mi pareha ami cu mi casa pa nos ha si pa nos tin nos dia no mi no ke pa bisa oke bo riba valentines day mi a casa awe riba ta bay two in one un voorbeeld lo sa ya e ta mas si corecto esey ta por bo sa mas conveniente pero e no ta ya mi ta prefera tin mi mes dia si si. Bon ya bosan sa nos ha ciele.

Danki pa te, danki pa dunami bo perspectiva manera e nos mue. Nos ta bai pone, souizo mi ta kere tur hende conoce bo caba, pero esunnan cu no conoce bo, nos ta bai pone bo bo Instagram net aki bao nan di bo. Dus danki pa te. Di nada. Anto danki na bosan tambe pa tende e episode aki, pa wak e episode aki. Cu ora nos ta na Captains, caminda bo ta haña e mieuwings nan di Corsou.

Pa hende hòmber. Aha, esei ta unu, dus boso nan top five, boso nan duna otro rekomendashon ai abounan tambe. An Kolonia, Kolonia, pa wax, pakiko e ta un tabú? Ah, bèrdat, si, si, si, dikon esei ta un tabú, bèrdat. Dus danki pa boso nan atenshon, mi ta spera boso nan a gusta e episode di e siman aki, anto mi ta spera boso nan tin un hopi bon Valentine's Day mañan. Happy Valentine's Day pa tur hende. Stay wapu.